Jirra jirtu salaamu alaikum akkam nagaya fayyaa keessani arraan tana ustaaza Hamza gaafii takka gaafachuu fi gaafii hedduu gaggaafanna Ah, gaafiin tokkoffaan maal jetti ustaaza Hamza gaafiin tokkoffaan Aha. namoota hedduutu karaa Turkii deemu deemu Hayyee biyya Turkii kana warra deeman kanaan maal dhaamta wanni dhaamuufi Mm. yeroo si jedhamtani bargarii achi nyaachuun irraanfatina.
Maal jechuudha? Dhaamsaa kun. jechuun Eh.
maal jechuu jecha maal jechuu jedhu kana deebisuudhaaf Eh. paartii uumamee Eh. nama gartee shuumamee jiru jira Eh. biiroo isaa deemtanii maal jechuun achii gaafattan
Har'a dubbiin jabduun anuma qabdee. Eh, Jarri kun akka akka namni baruuf ka. Waan asi gaafadhe kallattiin maan deebi. kallattiin Eh, eh.
duubaan deebisaan jiru kallattiin hin jiran maal ta'e asiin dubbatu jira asiin asiin dubbataan jiru an. maal taate Haa gaafii nutti aanu.
Haa. Ati biyya Turkii ni deemtaa? Ani moo? Eh, Biyya Turkii ni deemtaa? eh, Turk. eh, biyya Turkii. eh. Turkii kana afaan Ingiliffaan beeku. Eh, Yeroo deemee riippoortii irraa gadi bu'e. eh, Hoteelli eessaa yoon jedheen. eh. Kottu si geessan naan jedhu. Isaan moo?
Eh, Eh, Ni jaan gaa yoo itti gaafatte. Ni jedhani. Ni jaan yoo itti gaafatte ni jaan. Sanu sabboonaa qofa guutee jechuu jechi. Achi biyya sana.
Sabboontota. eh. Eh, Wayi Oro- Oromoodha moo maal isaan? Eh, kaa- Kanaafuu gaa. Eh.
namni afaan hin beekne Eh. asuma taa'u. Wanni itti wanni itti naaspoortii baasee sirraa noolii baasee biyya fageenya deemuuf hin jiru obboleessa kiyya. Tiraansipoortii kamaltee bakka afaan hin beekne dhayitee rakkachuu mannaa Rakkachuurra asuma gubachuu sii deemee wayya. saree wajjin barandaa buluurra Asuma gubachuu sii wayya. asuma taa'u asuma taa'u wayya deesse.
Asuma gubatte.
Laakiin maal maaltu nu gubate? Maal gubachuu? Sii jira. Laa wal kabajuun gaarii. Ah, eh, gaafii Wal kabajuun lammaffaan ayyaa Ah. dhiifama. Gaafii sadaffaan ati eega biyya Arabaati Itoophiyaa dhufte ni gurraachoomte akkami deebisaan kee maali? Ani moo Eh.
Amma olaan naas irra diima xiqqoo. irra baay'een uummata keenya Eh. buna dhugnee guddanne Haa. bunni kun qaama keessa nama deema jedhan beekte. Hayyee. Nama diimaa kanaan gurraacha isaan durumaan aslii gaafa rabbi na uumu kaabaa fakkeessee na uume rabbi beektee gurraacha kana. Haaya. Kaabaa rabbi mana rabbi sana fakkaata beekte. Bareeda kalarri gurraachi bareeda addunyaa ta'e Eegaa, janaa. Kun ba- bareeda addunyaati.
Kanuma akhiraa kanuma akhiraatti jannatan balleessin malee ati. Bareeduma akhiraatti jettee gurraachaan eh, jannata qurbaa tokko hin godhin malee ati. Ah. Ka duniyaa waan rakkoon qabu ba- baannee deemu jira kun alhamdulillah. Eh. Akkas. Eh, Duuba ree diimachuu numaatii miti masa biratti. Diimachuu gaamma beektee ani yeroo mana rifeensaa seenu waan sana beektee maal jedhanii maqaa isaa. Ah, scrap ti.
Inuma laaqadha.
Ah. Daqiiqaa soddomaaf narra ta'a sanaan booda gurraachummaa kiyyatti hin deebi'a.
Ah, okay. Eh, Yeroo tokko tokko ellaasanii fi if dibdee suuraa haaftee poostii fi goota. Namni nagaan qabu Hamzaan diimaa dhajaa bar. Isaan telefoona keessa filadhee wanni filitee irra kaa'ee footoo wanni. Waa Laa, ittiin bitte, yaa, yaa, waan maal lakkoo fakkaatu yaa, bitte. falee jaka Dhaggeeffadhu, bitte. Ah. Faaruun kan rabbiiti waa maraataa kana qofaa miti. Aa. Maraataa hedduu qabna faaruun kan rabbiiti. Ayyee. Egaa rabbiin illee shakartuun laasiinata kun jeemiti. Eh. Yoon gartee alhamdulillah jee beekte rabbiin maraataa heddummeessaati. Eh. Eh, Rabbiin beektee waan tokko irratti galateeffatte. Eh. Wayii sii kennaami wayii sii Wayii heddummeessa. si heddummeessa. Yoon alhamdulillah waa maraataa na qofaamti yoon jebeeyte. Maraataa heddummaadha.
Gaarii.
Gaarii jirti.
Maraata heddummeessu irra amma alhamdulillah jechuutu dhiisuu irra si wayya amma. Akkas wayya. Yaa ilaahi. Amma guyyaa isa ol taayyan ammaas. Guyyaa? Eh.

bar sheekh amiin ibrootu hafizahu allah wara'aahu waan jee beeyte Ah. Eh, rabbiin nama sadi uumee faranjii fi arabaa fi uummata gurra afrikaa kana uumee jedhan Haya.
faranjiin rabbi kadhatee harka ol kaase Hayo.
ati maal feetaa waan barbaadne akka isiif hin kennaa yaa rabbi an waan biraa takkan fedhuuti beekumsuma naa kenni jennaan Mm. rabbiin beekumsa fuudhee itti kenne jedhan Hayo. sun amma
waan boombii tolchuuf nukilee tolchuu fi Mm. meeshaa teeknooloojii waan gartee isa kana rabbi immoo ilmoo namaatti uume Mm. Hanga jettee hanga ati jedhu yaaddu. tokko Mm.
waa hedduu uuman Beekumsaan jechuudha.
fudhuu deemu beekumsa jedheen jedhan Haaya hoo.
arabaan ammoo ati hoo maal beekta Haaya. yaa hoo yaa rabbii kiyyaaniin kun laafaadha Eh. cinqii kanas ta'aa kanas hin fedhu an barga amala arabaa qaban an gurraacha malee laa'ichuu an cinqii tanu manni dawbeeteen Haaya. dhaggeeffadhu Haa.
Dhibbaan biteen biiliyoonatti gurguruu fedha beekte. Haa. Garuu ani immoo isaa ammaa kana dhibbaan bitee shantama gurguruu jira kasaaraa.
Sii galee? Qara shantama kasaaru jira. Ee shantama kasaaru. Okay.
Rabbi nurraa qabu. Rabbi nurraa jijjiira, haa, yaa. Rabbi ajaan waa baasu.
Arabni maal jedhee?
Arabni yaa rabbi kiyya galal anfataa. Jechuu kana fedha. Haa, yaa. Barra. Mm.
Sofaa lafa taa'u nagartee majlisa kan jedhamu. Majlisa Arab Arab jechuun jedhanii. bara. Asuttu guru asuttu qaali. Asi eh Masjidul Arab jedhanii Majlisul Arab jedhaniiti. akkasi kunoo. Laa ilaaha Bar bitachuu hin jarri dandeessu. Bitachuu. Majlisa jechuun bar dalagaan qabanii waan irratti Taa'umsa jechuudha. Ah, zanaa jedhan jechuudha bar.
Haya. Si galee?
Haya.
Yaa Rabbi gaan ciqii tana fedhuuti ilaali. Eh, Numa na lakkisi qabeenyuma kana beekumsi karaa feetana yaatu jedheen jedhan. Haya yoo. Qabeenya fete hoodhoo Ah. akka jiru Bahadhuun. gurguri ilaalu qaba waan si ajaa'ibu kennaa Rabbiin kennee jechuudha gartee uummata Arabaa kana Ah. keessattuu kennaa biyya biyya Suudii kana Eh. peetrooliin sa'aatii ammaa Raashiyaa kana

Maaliif beekee jechuun ammoo uummanni uummanni beekee niyyaa isaanii qulqulluu miti gaamma suuraa kan nan gargalchiniiti. Uummatuma Itoophiyaa kanaaf fakkaata walumaa galatti waa jimma qofaa miti. Haa Afrikuma wali qabiyaa Afrikuma. Ati hoo maal feetaa waan feete himadhu jennaan jee barra bidura dhaabbatanii jiranii. Haa Sarabbi kan naan galle jee jeen bar. Gara diimaan sun lamaan garan kutanii. Jarri jarri lamman garam kutanii jennaan.
Jarri tokko kadhateeti waan gaafatan harkatanii cufatanii ulaataan hin baane. Ulaataan hin baane. Kaana siin bee kaana siin bee deem jala ce'e jennaan ilaa yoo milqiyaamaa Hamzaan manaamaan illee doonii dhuma yaabbatee deema. Laa ilaa.
Hamzaan manaamaan doonii yaabbatee deema. Hanga duuka haruma deemanni.
Yeroo garii Xaaliyaadhaa qabanii deebisan. Yeroo garii Jarmanii qabanii deebisan. Hoggi garii Ispeenii qaban.
Yeroo Ispeenii qaban yeroo garii. Hoggi garii Arab Liibiyaa kanaa ibiddaan gubu. Rakkannee bar. Ibiddaan gubanii bar.
Cinqamne yeroo meeqa duunee kana bar. Gurraachaa bar ni beekta. Boleessa keenya. Biyya Liibiyaa keessatti ibiddatti dhaan. Qaadaas. Qarraa uddudhaanii guban. Musatar yaa kaali qaati.
Inni inni karaa inni deemu jiru karaa adii fi gurraacha qotan sun deemu jira bara inni barbaada jira. Akkasi. Kanaafuu ilaaha milqiyaamaa Eh. uummanni gurraacha hinuma yaa'a beeki.
Laa Wayin dalagadhee jijjiiramaan hin jiru. eessaan kutaadha. Eessumaan deemaadha bakka Waan si dalagaa. ajaa'ibu viizaa Turkiitii fi biyya garaagaraa kana beeksisa godhe yeroo tokko wayii Haa. jennaan maal naan jedhan beekte Mm. bilbilli akka waan hangartee ra'iisa Turkii ta'e Rajab Erdogaan na seentee hin beeku. Ah, yeah. Yoo akkamiin Turkii deemna? Haya. Tokkoffaa maal jedhe Pa- paaspoortii qabdaa jennaani Eh. maal naan jedhe beekte Eh. ATM nigdi baankiin hin qaban jedhe.

miiseeji kuma tokko dhibba meeqa jira wallaahi. Tanuma tanuma garteen deemuu fedhaadha. Mataan na garagalee obboleessa kiyya.
Deemuu maan fedhaadha fi sidda gola. Eegaa miti paaspoortiidhaan malee Sa'uudiirra akkamiin turkii deemnaa dhabar. Osoo paaspoortii hin qaban. Sanuu maxaaraa deemaniiti bar lakka wanni suufii kan uffatanii bar. Suufii uffatanii borsa harkisaa fataa jecha. Eegaa. Laa ilaaha Sana ilmi Salmaan Yaa hunda'u. obboleeyyan kiyya gaa. Eh. Af- warri afaan oromoo kana beektan rabbii ja'aati qaroomaa balli isaa yaadaa taariiba qofa deemuu yaadina rakkoo isin mudattuu fi gartee